Croeso atai, Nick Parry, mewn sied ar stad ryg ger Corwen. Pam yn y byd ydw i mewn sied yn gwisgo crys gwyn? Wel, tasa'r dyddiau yma normal, fasa nifer fawr iawn o Gymry mewn sied. Ond sied wahanol iawn. Y sied gneifio yn y Sioe Amaethyddol. Un o'r digwyddiadau eiconig, wrth gwrs, sydd wedi cael eu colli fel yr Eisteddfod Genedlaethol dros y ddwy flynedd diwetha'. A mae hynny yn ergyd i nifer sy'n ymwneud efo'r bywyd cefn gwlad, y bywyd amaethyddol, y cymunedau Cymraeg. Ac felly mae 'na syniad wedi deor, a'r syniad ydy ein bod ni'n cynnal noson i atgoffa'n hunain o gryfder meddwl, o gryfder corff o gryfder cymeriad y rhei sy'n cynnal cefn gwlad, a gobeithia fydd hynny'n ryw gysur i rei fydde fel arall ymhlith, be, tair, peder mil o bobl yn gwylio cystadleuaeth gneifio cyflym rhwng Cymru a Zeland Newydd. Ond meddyliwch, yn y gwres yma, fasa'r defaid yn cneifio'i hunin, ac wedyn yn cael lolipop blas halen, ond tasa neb yn eu cneifio nhw. ond dwi'n cael cwmni. Nid defaid, nid pen dafad, ond dau gymeriad arbennig tu hwnt. Richard Jones, yr amaethwr, ond hefyd pencampwr y byd ym mhencampwriaeth cneifio cyflym, a'r redwraig ultra ryfeddol, Lowri Morgan. A da ni'n mynd i drafod dwy gamp Efo dau gymeriad, ond un nerth. Dyna'r syniad. Croeso i chi'ch dau, a diolch o galon i chi am ymuno efo ni. Fasa heno ddim yn bosib heb nawdd. Y nawdd gan Undeb Amaethwyr Cymru a gan Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru. Dyn ni'n ddiolchgar. Dyn ddiolchgar hefyd i Stad Brig am roi y croeso i ni. Mae'r Bwrdd Glân hefyd wedi noddi. A dyn ni'n diolch i fudiad neu elusen Nerth dy Ben Achos nhw sy wedi cael y syniad yma, elusen gafodd i sefydlu ar ol i ferch ifanc arbennig iawn, Alaw Owen o Landdogged yn Llanrwst gael damwain erchyll ryw flwyddyn a mwy yn ol. Mae hi a'i brawd Ifan, 'i ffrind Elen Lois, Nia Lloyd o Ryd-y-Croes, ac Amanda Harris o Plwmp yn Ceredigion dan arweiniad Nia Parry wedi sefydlu Nerth Dy Ben a bwriad yr elusen yma ydi rhoi rhywle i bobl gwrdd i drafod syniade i drafod y cryfder sydd yn cynnal cefn gwlad. Dyna fydd i. Am y be? Deugain munud nesa gobeithio. Richard, ti di cneifio lama yn dy fywyd? Naddo. Lowri, ti di bod mewn gwyl gneifio lamas? Dwi wedi. Deithon ni. Is i i Peru um, chydig flynydde nôl a um, ges i'r fraint o um, gneifio la ma dim dim mor dda ti Richard yn anffodus ond uh, ie oedd yn uh, a vicunias Vicunia ydy lama. Ydy lama, ond mae gwerth y gwlân yn, yn rhyfeddol, dwi wedi dysgu. Ond ie, yeah, es i fyw gyda um, llwythi oedd yn byw yn Peru ar uh, uchder o ryw 4,000 o, o fedre i weld sydd o'n nhw gallu dygymod a gweithio cefn gwlad ar yr uchder 'na, yr altitude 'na, oedd e jyst yn rhyfeddol. Fel rhywun sydd yn meddwl i bod hi'n heini, yn ffit ac ati, yeah. oedd jyst, jyst trial cerdded yn bum munud yn, yn, yn, yn, dim yn artaeth, ond oedd e'n anodd dros ben. Felly weld y bobl yma jyst yn gweithio, ddim gyda peiriannau, jyst gyda pethau o'n nhw'n creu hunain nhw. Um, just yn, oedd e'n, oedd e'n brofiad eitha diymhongar i weld sydd nhw'n llwyddo i ymdopi gyda ffermio uh, ac ati heb beth i ni falle'n cymryd yn gyniataol yn, yn y byd uh, i ni'n byw yn ddi, ond i gweld sydd nhw'n byw, just yn rhywbeth, a, ond pobl hyfryd hefyd. Dros a mae di, mae di bod yn ddiwrnod o gneifio i ti heddiw? Ddim heddiw na chdi. O, ond dyna'r cyfnod rwan. Ie, yeah, dyna'r cyfnod. Dyna ni yn dod i ben. Mae yna rhyw 3-4 diwrnod ar ôl. A be mae diwrnod o gneifio yn ei olygu? Rho fraw i ni rwan. Wel, dyn ni'n dyn ni codi rhyw... Dio, gadael adres o chwech yn bore. Yeah. Sio cychwyn cneifio byn saith. A faint newch chi mewn diwrnod? O'r gyfartaledd, o'n i'n gwneud rhwng tri yn ni. Gwneud ni mil. Just dros 300 yr un ar gyfartaledd.

i ddeud dy, dy mercher. Ie. Yeah. Um, dewis pencampwr Cymru, a wedyn mae pencampwr Cymru a cneifwyr arall yn mynd ymlaen i cynrychioli Cymru yn erbyn Zala Newydd. Wedyn, dyn ni'n dechrau rhywun awr bore yn y heat, swn nhw'n dweud. Ystod rhag brofion, fatha yeah. steddfod. Ie, yeah. right. cneifio 5 da, 5 neu weithio 8 yn y sioe. A wedyn, maen nhw'n mynd Drwodd i'r uh, rownd gynderfynol, deuddeg cneifiwr, a wedyn chwech i'r ffainol, tua, wel, 4-5 o gloch. Ie. Yeah. A wedyn, os ti'n lwcus o gael gwneud y ffainol, ti'n cael chance o fod yn pencampwr Cymru. Felly mae'n chwech yn cyrraedd y rownd derfynol. Oes. Faint o ddefed wedyn wneud bob un ohonoch chi? I gen yr un. A wedyn dwi'n cymryd bod yna rhywun yn bwydo'r defaid mae i chi. Oes, mae'n da chi'n cael dewis rwy'n i sefyll yn y pen, a jyst i sefyll y ddafad wrth dws y pen, a deitha chi sut ydych chi'n gyrru mlaen, a wedyn, dych chi, mae'n pasio rei da, pen dych chi eisiau rei da, a wedyn, fel dych chi, a wedyn mae'n deitha chi, trio cael chi, os dych chi, dych chi di, dis, disgyn tu ôl, yeah, yeah. i hastio chi'n bach, i trio dal fyny, ond dim mor hawdd yna. Ydy o gyd i wneud Efo amser, ai dyna'r unig beth sy'n penderfynu pwy sy'n ennill? Nachdi. Mae yna beirniadau yn beirniadu ail dorri'r glân ar, y, ar bord. O, reit. A wedyn, ar ôl chi orffen y ddafad, mae'n mynd lawr siwt yeah. i'r cefn. Be, y ddafad neu wlân? Y ddafad. a maen nhw'n... Mae yna bechgyn ifinc yn troi'r ddafad drosodd i weld faint o lân sydd wedi cael ei adael ar, a mae hynny'n cymryd Felly mae yna feirniad yn asesu hynny hefyd, oes? Oes, oes.